Temaşevanên ê jî me dest pê kir. Bi rastî ez bawer dikim ku hemû kes niha li ser ekran me temaşe dikin. Dê û bav, zarok vê mijarê pir pir û eleqedar dike. Mamosteyê me yê hêja mamosteyê me yê serkeftî Abdurahman ye li pêşberê we ye. Mamoste tu bi xêr hatî ser çavan re hatî. Tu çawa yî baş î mamosteyê min. Ez baş im. Wate tu min vîr re dihî çêtir dî. Gelek Dema wê dê dihî sipâs. baş dû. Walayi em jî dema ku çav mamoste dikin wisa enerjiyekî wisa em jê digirin. Ey sağ ol. Yanî mirovekî ku wisa çawa bêjim hêstiyar be wisa xemgîn be jî dema ku wisa du deqe pere xeber de şûnda ez bawer nakim ku ew xemgînî bimîne.

Mamoste belê îsal ew ê van azmûna van azmûna ku ez bên dê û bav niha ax û ax dikişînin mijarekî pir pir giring e. Belê di vê pandemiyê de. Belê di vê pêvajoyê de di vê pandemiyê de bi rastî ev mijar zêde zêde me eleqedar dike. LGS, TYT, AYT îsal ew ê çi wextî be? Her du ji di haziranê de ne. LGS ew ê şeşê mehê de be OTTAET yek bîst şeş yek bîst û heftê mehê de be. Belê. Muha binêrin pênc meh maye. Pênc meh maye. He. Belê pênc meh maye lê di vê pênc mehê de em ê çi bikin çawa bikin bi rastî em ê ewsa Îro em me bêjin xeber aşama de. aşama em ê li He. ser bisekinin înşallah. Belê. Belê mamoste dubare xêratnê li we bikim rewşa halê we ev baş dibînim. Ser xêrê be bernama te jî. Gelek spas tu here be. Belê em karûbarên xwe rêde dimeşînin. Înşallah em ê serkêftî bin divê bêşê de. Gelek spas. Mamoste vî rewşa pandemîya hemû tişta tevlî hev kir. Em usa ser û binî bû. Rewşa pandemî û şûnda ê guhartîbûn çê bin li ser azmûnan li ser vê mijarê ku berfirehî mirov biaxife? Par ji ber pandemiyê demkî girtibûn heşt deme lîse a AYT, çar deme ji wî çar demî a sala duwazdeh û dema di do ya îkîncî doneme. Ew ya ji mifredatê derxistin. Îsal tişkê ki derxin tine û ev ê wehdek ezmûn were destpêkirin jî ew ê tu qonya gişî de pirs hebin. Tişkî derxin tune ye. Belê. Tişkî ku dakeve tune ye. Tune ye. Ji gişî ew ê pirs werin pirsandin. Belê mamoste, di amadebûnên ezmûnan de tedî ku mirov xwe amade dike ji ezmûne re van zarokan. Van zarokan xwedê alîkar be. Bira rêyekê çawa bişopînin? Sala herî dawî de şuxul bes e an na? Aliyê dê û bava de ku em binêrin, aliyê zarok de ku em binêrin, rehekî çawa lazim e ku em bişopînin? Deheb firê pir girîng e ne ders yê ku di van azmûna de dibe temel. Yek jî matematîk e, yek jî jî Tirkçe ye. Evan ji van herdû fêr Ji destê dê û bava were ji roja pêşî de em bêjin ji sala du doya de îkincî sinfê yanî ji sala du doya de ke karibin alî zaroka bikin û matematîka wan û tirkçeya wan û adê ke baş be ewê di azmûna de jî ewê dihê bêtir serkevtibin. Çima matematîk û tirkçe? Matematîk. me jî dişuxilîne. Ji ber ku me jî dişuxilîne pirê di vê civake de jî em li wade li matematîkê dinerin, em bi çavê sa sadece derskê dinerin û dersa em dibêjin zor zordest e, me jî dixe zordestî ye, em jê hes nakin. Lê matematîk ne di polê de, nê di sinifê de ye. Matematîk li her di rê, di rûniştinanê de ye, di qedexegertinê de ye, di xeberdanê de ye. Ez zaneka wadeyên bala xwe bidin min, dengê min ne pir bilind e, ne were, dengê min ne pir kêm e jî. Ew ya matematîk e, min wê eyar kiriye mejiyê xwe li gora wê demê. li gora der û dorê, li gora şerta ke te eyar dikî jî matematîk e. Rûniştname dîsa ver e. Ji ber ke wiha ye tê matematîkê ji serî de bidî hizkirin û heta ji te tê kî ciya bike dersê xêncî ê ki li dibistanê digire. Hinkî tu jî karî bi pêra bigirî bidî ama wê matematîkê gelkî tu pêşî hal bikî. Badê ke hal dibe me jî lê xweştir dişuxile. Îjarê a di do ya ew ya potansiyele. A di do ya jî Tirkçe ye. Tirkçe jî tiştêkî dixwîne ji bo ke fehm bike. Yanî em bêjin serê çend sala ye

Em wadê xwendinê em fam şê em difikirin em dibên qê kema tiştêk yazî bike em karibin bînin ziman ew ya xwendin e na ew ya gavê pêşî ye gavê dudaya çi ye tiştêk te xwendit fam dikî nakî em di wê rêzê de her sal em nabera şêst û heftê de diçin û tenê tev de heftê û heşt heb dewlet dikevnê

Pir şixulik mezin belkî hewce neke. Lê em vana salê pêşî nakin. Em ji ber salê pêşî nakin, îja sala dawî jî em wan diçin fêrgeha, dersxana. Em dibin tu çima naşixulî, em dibin tu çima serkevt nabî, em dibin çima Wan Azmûnê ê denemeya ke dikevnê di şima dûyê re de puanî zêde nastînî. Îsala da wî nabe. Yanî ev ya duwazdeh sal e xwendin. Piştî duwazdeh sala te çi girtiye tu dawiya sala duwazdeh tu dikeviyê tu xwe fehm dikî. Vê para a duwazdeh salî ki tu top bikî di salkî de zor tê top kirin. Ji bo wî awî sala dawî bi rastîk meriv bêje êk ji berê de hinkî girdin randbe, anîbe, mezin kiribe weka wê şixla a kartopê em bêjin. Di wê çaxê belkî sala dawî kar be lê ki nebe lê ki wiya berî nekiribe sala dawî bi tenê nebes e. Belê yanî dem lazim e. Dem Bi lazim e. taybetî dem lazim e. Mamoste em gi giştî biaxifin hemû xwendekar li ser dersê xwe dixebitin. Rast. Dikevin azmûnan. E. Azmûna yekemîn de serfîraz in. Vê ji bo kurê min jî derbas dibe. Mamê zedke pirs wekî hev in. Ya dudiya de serkevtîbûn hinekî dikeve. Merhelekî de dikeve. Sedemê viya Kî ye? Çi ye gelo? Pirsik pir xweş bû ev ya. Pirê zarûka wade ke mamosteyê wan di polê de qala dersê dike guhê wan deng diçe. Na. Pozeyê wan pozeyê wan bîn distîne. Çaveyê wan dibîne. Zimanê wan xeber dide. Mejiyê wan ji her pênc reya jî wan dike na digire. Wehdê ki digire fehm dike. Lê di dersê de were, di polê de were tê fehmkirin. Tiştê ki meriv qal dike di wê demê de ji xwe hinakê sax e ne war hinakê li holê ye. Ema piştî ki Wî tiştî diqede em bêjin wê dersê qediya ji wê dibistanê derkete hinek tiştê din dielime. Weka çi bi hevalê xwe re em bêjin digere wadêk diçe çavî wî li dikankî digere ya jî li der û dora xwe dinêre qala maça dikin qala topê dikin. Me jî wadêk tişkî dibîne tişkî din girkî jê re bide ji bîrkirin. Û xêncî wê jî di navbera carkî me di bernama Wanê Berê de me qal kiribû me got me jî di navbera pênca û niha de tişta di eyn demê de wan bala xwe kare bigîne wan. Wê balê Demek li ser evkê çû, li ser ferî çû, li ser dersê çû, xaniyê çû. Îvya te îja ji bîr kirin. Ji bo ku tu ji bîr nekî, gerikî tu çi bikî? Gerikî tu dubare bikî. Tu vadî çûyî malê, tu ji nû de tiştêk te fehm kirî, tiştêk te elimî, tu lê bişoxilî, ji bo ku tu ji bîr nekî. Belê. Se Sebeba wê jibîrkirin e. Belê. Jibîrkirin e. Wadê ke êvarê lê nenêre, ew ê jî bîr bike, serê sibê jî nayê bîra wî. Ya rê tişkî were ye, mesela em bêjin dibêjin tu çima ji bîr dikî? Belê pirs dikim tu çima bîr dikî? Ti karî tiştêk tecbîr kirîye ti ji min re bê jiyaneke. Nayê bîra min. Ki were bîra te tecbîr nekirîye. Belê ew jî qisa dibê ji xwe. Ki were bîra te ji xwe ti ji min re nik Tevî. Yanî wiya nehatîye ji bîr kirin. Ki ti karî bî bêjî. Ji bîr kirin ji ber ke heye ja em bêjin îro kete ferê wê dersê di polê de mamoste jê re qal kire piştî wê jî heşt meha heşt meha dikeve ezmûnê ê wadî dikeve ezmûnê heft meh heşt meh nabe. Em karin viya bi sîstema îro a fêrgeha jî em girê bidin dersxana. Em bêjin zarok zarok diçe fêrgehê hefta pêşiyê em bêjin kete

Mamoste jê re qal kiriye û di wan her du kîtaba de diqedîne. Pirsê xwe jî gişî diqedîne, qurniyên xwe jî dişoxile û vê neqlê hefta du doya dest pê dike. Hefta du doya jî dîsa mamoste qala qurniya hefta du doya dike û soriyê wê dide bersivkirin Û dîsa şixulî îja ketin a sê ya. Rîha wî dewam dikena, Wadê keta a sê ya du hefte berê Konya pêşî li dawî ma. Ew ya tê ji bîr kirin. Girkî çi bike? Girkî di wê dira de em bêjin a hefta pêşî şixulîn qedandin. A du doya jî qedande. Wadê ka du doya qedande

Nê qoniya pirsêkî jê werên ya jî ödevêkî werên dan nê qoniya sê ya tenê. Tê hinkî jî a di doya bidî, a hefta di doya hinkî jî a hefta pêşî bidî û pirî wî jî a sê ya bidî heta ke ezmûn were. Wadê ke werê tê her dayîm a vê neqlê ne mecbûr e ke dubare jî bike. Çimkî carkê elmî Ama her hefte ji bo ku ji bîr neke pirsa bersîv dike. Û hêsanî jî li ser çêbû ne Li ser wê çaxê çêdibe. Mamoste ez ê bikevim navberê biborînin em ê dengekî bidin metbaxê. Metbaxa me amade ye belê. Nasroste. Tu çi rewşê dayê gelo? Hazir e xurina me? Hazir e belê Pir tam xurinek binêrin. xweş weke ku dîmenê de ji tê xuyan kirin. Xurinek dewlemend e. Em ji tamaşanê me re viya bibêjin Yanî îro bila biryara xwe îja kimiya dana bila îro vê xornê çêkin. Hevalê me yê ku li vir a hanê wan kameraman jî pir ecibandin. Me jî pir eciband vê xornê bila îro bi car bînin çêkin. Xorna wan a îşa bila ew be. Belê te bi mast xemilandiye. Mast e û çi ye li dora wî? Belê mast e û sosek me lê kiribî. Sosa me jî rûnê ren û hinek îsota sor hebû me li navê kiribî wisa rengîn xuyan dike. Ez barim. Di nav masta sîr tune ye ne wisa? Na sîr tune. Ji ber ku sîrê hez nake pir. Belê mast bi mast te servîs kiriye û sosekî tê çêkir. Di nav sosê de çi hebû ji kerema xwe? Di nava sosê em dîsa bêjin pir tiştek tune bû. Wek bi îsota me toza sor ji bin me hinek lûyên nava rûn xistibû û hinek nane û ancînkî bîbera pulver em jê re vêjin me wî ser kir xemiland tiştek xweş çêbû. Ew xesiya. Destê te sax be oste. Pir xweş xwe yad ke.

Qelewbûn û saz zêde xwarin, xwarin. Mirova wisa tevlî hev dike, ji bîrkirinê dibên çêdikenkî pispor dibêjin. Rast e, rast e, enî were ye. Belê. Em ê dî serbarê mijarê de sohbet bikin mamoste. Belê, lazim e ku mirov ji bîr neke yanî wan mijarê berê jî car bi car lazim e ku mamoste wisa tevlî hev bikin pirsên wan û bidin ber xwendekaran, xwendekar jî li gora wî wan pirsa bibersivînin. Lê. Em vîya her tim ji bîr dikin û em difikirin, rojê çend saet lazim e ku em bişuxulin mamoste? Rojê çend saet, pir bi vî havî vê pirsê tê kirin, meriv hewceyî çi qasî be, gelkî meriv her qasa bişuxule. Îhtîyaciya mirova bi çi qasî hebe, ha. Îhtîyaciya mirova bi çi qasî be, meriv çi qas hewce be, meriv her qasa bişuxule. Wadeke te wî tiştê ku îro te gelekî bikirina te kire, Ti du saeta de bixedînî, du saet û piştî du saeta de karî bisekinî. Lyans ew kî wî heye, sînor kî wî heye, sînorê wî çi ye? Sînorê wî dîsa me di bernamekî berê de me qala xewnê kiribû ya. Belê. Ji pir tişta Salak wê tekeve azmûnê sibê zarok karibe feragat bike em bêjin diya wî dolme çêdike di saet ewê girkî bisekine ama şoxla wî seknandiye ve qala xwarinê kir heta heta tu di saet li benda dolma biseknî pênc deqa de hêkê karê ji te re bişkîne biqelîne wê hêkê hered pênc deqa de bixwe û here bişoxle ji te re dehî çêtir e

Dibin em ji yazdeh pêvtir de yê bêtir fehm dikin. Ev ya pirê wî weka me jî nafikirin. Lê çima piştî yazdeh? Xewa ji yazdeh heta a pênc û nîv şeşa de me gotibû melatonîn tê de heye. Melatonîn jî deh heb Wezîfeyê wê ji me re di azmûnê de raste rast dertepêşiya me. Ew çi ye? Yekê jê dide elimandin. Tiştêk meriv elimî be, tedî me gotibû ambalaj dike. A di do ya jî ji bo ke dibe elimî ji te re cî çêdike. Melatonîn wê kalîteya elimandinê zêde dike. Ew jî di Ew jî di xewa şevê de ye. Di xewa şevê de ye. Ji xewnê xewê bira feragat nekin, wê xewa xwe bi temamî bigirin, serê sibê jî bi wext şiyar bibin û jê pêvtir çiqa ewro tiştê kirikî bikin, pirsê kirikî bersiv bikin, qoniyê kirikî bişoxlin, ew wana Wadeke bikin du çend saeta de karibin bixedînin ew ê heqûsa ji wan re beşe bese. Lê ez wiha bifikirim du hundirê rojê de ji ber ke aneka jî em zaroka amade dikin ji azmûnê re bi orteye dibêjim di navbera pênc saeta de Wezîfeyê wan û îro ê ke donre roke mendin û di navbera ê ke jin pir bi lez kare bişoxile, pir bi lez kare bersiv bike pirsa. Di navbera pênc saeta de û şeş saet û nîva wan de xêncî li dibistanê demak derbas dikina. Pênc saet û nîv, şeş saet, pir pirehare heft saet tê şoxilandin Di binîya pênca de şuxul pir carî hindik em dibînin. Belê. Mamoste wekî ku em zanin sînora dayika tune. Rast e. Ji xebatê tê. Ez bim belê ana naber dibistanê dayê wî dişêne mala mamoste wî û wek dersa etûtê wek tiştê ku bîr va dike bila dîs wek pêkiştir me kavra ma bila dîs wan bîr va neke tiştê ku ez bîr va dikim tu bîr va neke jê re wisa dibêjim. Hîna mijarekî no dibe, dibe îro li ser pirsê yênî nesî sorular dibe. Em tiştek de dibe, em ê parantezkê vekin. Tiştek tije re dibêjiyê ew dike nake? Demê de nake. Demê de nake. Demê de nake. Ti Sebeba wê çi dibînî? Bi geha wê. Bi atena ke. Bi a min dike. Ya jî nikare bike. Sedema dibîne. Xarin pijiya ye, evên berpijandinê ye. Alternatîfekî dinê tînim hember. Xarinê nepijîya hişta tiştekî dinê çêbikim. Na, ez benda wî xarinê me. Her tiştekê mirov zane meriv kare bike. Belê na. Lê li ser wê mînak dibêjim. Mînak. Ez dibêjim tu yê tê heft pirsa çê bikî. Car caran ku li hesabî were te mêze kir pazdeh heft pirsa dike. Car caran ez ê ez dibêjim tu yê bîst heft pirsa çê bikî te mêze kir pênc heva çê kir. Viya ti derdixê holê. Ti dibêjî ti dibêjî ez hewceyî deh heft pirs çê kirina te me. Belê. Di vê hewcetiya te ye. Ti hewcetiya sebî zarokê xwe Belê. Ti amade bikî ne çêtir e. Bi rastî jî. Eger kê ew hewce bibe, eger kê ew îhtîyac bibîne, ev ya jî bi çi awî tê dîtin? Em bêjin awê te gotin mînakekî meriv bide. Em ê derênê vê Deh pirsê xwe ki teqedan dem li benda te ne. Belê. Ew ê bêje ez hewcê me vî deh pirsî bixedînim ji bo ke em derê ne. Belê. Em binê jê re bi wê ihtiyacî ye yan jî. Mamostî wî gote ku sibê ev ya bî girkî te bînî nîşanî min bidê. Vêneqlê ew hewce dibe. Ez ê bibim nîşanî mamoste bidim. Ez girkî vî deyî hebî çêkim. Pir cara Sebî meriv tiştêk difikire, meriv bi wan dide kirin û meriv serkeft nabe. Çima ew hewce nine. Tişkî pir dêyewtir jî min vê pirsê ji bo vî hawî kire. Meriv tiştêk zane her daîma meriv nikare bike. Em bêjin mesela karin destê xwe wiha bikin. Destê xwe her du jî werê bikin.

Wê zanibû jî wê dîsa çepik nêxiste. He, erdayîma tiştêk em ji sebiya re dibêjin ev ya rast e, qural di warê ye vî tişta bikin. Me lê dibe qey girikî tiştêk me jê re gotibe kişî bi herf herf deq deq ji me re bike. Nikarin bikin, pir cara jî nayê kirin. Çimkî bala wê Ne li ser zimanê min bû, bala we li ser destê min bû. Teberê we bû, belê. Ji ber ku li ser destê min bû, tu wadêje re dibêjî vî deh pirsî bersiv bike, bala wî li ser çi ye? Eger ku bala wî li ser wê pirsa be, li ser wan bersiva be, li ser wê odevê be, yan jî em bêjin winê derketana li ser wê be, gerikê zû bixedîne. Belê. Ev ê hemen rûniştana çekirina. Lê vadê bala wî nêlûhurê ye weka awe li ser destê min e. Belê bala me ser tengerê we bû. Pir caran nake. Nikare bike. Îja te dî vê çaxê ye em ketin hevdu û bên eqlê şer dest pê kir. Şimik mimik. Şimik jî têde hene. Eee yan jî mesa dibijin filan keso di şoxil e ti çima naşoxilî. Haa ez berê berê ma bike qise bila bav te çima were. Ew ê bav ji xwe bav vere qeniya. Eee van tişt mişta wade kî jerê tênê holê vê neqlî ja ji rey der tê û ya jî topkirina wî jî Zehmet e zehmet e yanî meriv gerike qebûl bike ew ya. Şon mamoste kurê min ji ma dibê dibê Ti usa koşullandirma, şartlandirma, dibê tijmar bê bîst heba çeke, dibê bi rastî jî tê hemberê min dibê. Dibê ez jî lez û bez diqedînim. Ez ji xwe duyam gotê bîst heba re bise bîst heba çekim. Dibê dema ku tu şart û merca neyênî hemberê min, bi daxwaz ez pênc heba jî çê bikim, ez fehm dikim. Lê tu dibê bîst heba ez lez û bez çê dikim. Ew göreva min e loma. Lê divê di wê bêşê de tişkî fehm nakim. Wî çaxê min xwe sûcdar dî. Dîsa bersiva wî gavka din me qal kir, Hevana giş tiştêk tu dixwazî. Tiştêk sebî bixwazî girikî pê bidî. Yanî hewcêbûna wî bidî çêkirin. Tê bêjî kê ji min re ewkê wezîfekî tenê heye ji bo ku sebî Em bêjin jiyana xwe li ser herdu nigên xwe bike, zanibe bisekine. Belê. Yan li ser wan niga gerikî zanibe bisekine. Ji bo ki bisekine çi bike? Didî çîniya gotiye masî nedin, masî girtinê bi elmî ne. Belê, belê. He, wadekê ew di elime wî masî girtinê çiqas zikî wî birçî bibe, kare hari bigire xwe têr bike. Em gerikî hinkî bi wî çavî herin. Wadê kembûçeya vî herim ew ê çexesebê hewcebûna wî a sebî a neka bi te heye. Ama wê çexe hewcebûna wî bi şixula wî ew ê hebe. Tu dibêjî em bêjin vê mesela deh pirsa ya jî bîst pirsa tu jê re dibêjî ya sebî li cihê xwe em bêjin rûniştandiye weka mel qoltixe diya wî hate ew amade ye ew ê a neka diya min çend heb pirs Ev bide min. Bi xwe dê wisa ye mamoste. Ew ê çend heba bide min. Di wî rewşê de ye. Hesek nandî me. Hewcêbûna wî, wadekî jê re min li hundirê wê binerim. Hewcêbûna wî bi çi ye? Hewcêbûna wî bi te ye. Bi xeberdana te ye. Nebûye. Nebûye. Ama wadekê em bêjin hate nanê xwe xware û gote ez hewceyî çi me, Mamosteyê min ji min re gotiye vî ji pelê pêncî heta pêncî û şeşa wan pirsa bersêv bike. Hicêbûna min pê heye ez dûka herim bixedînim. Wa diya min hate ez ê pê re rû nêm. Min ji xwe re hingkî xeber bidim. Na, vê hewcêbûnê gerikê meriv berê hewcêbûnê biguhere. Yanî merivê jê re bibe alîkar, ne ku mirov zordariyê li ser çêke. Berê wextê me jî wisa zû zû derbas be mamoste neh deqê me ma. Hindik maye. Hindik maye. Haydi em pirsê din e jî pirs bikin. Mamoste em ê pirsan çawa nîşan bikin ji hev û dû biqetînin? Yanî rojê kîja dersî çend pirsî wî em ê bibersîvînin li ser xwendekar ez dibêjim. Gavka din miqalkirê ye. Tiştê ku ji roja pêşî wan qoniyek ji roja pêşî de hatine qalkirin heta rojek tê de ne. Pir care Xwendevan çi dikin? Ya wê heftê de wê heftê de tiştêk di elimên dişuxilin yan jî li gişî bi hev re dişuxilin? Gerekî ne a hefta ke tê de ne jî bişuxile û gerekî ne gişî bi hev re jî bişuxile. Heta ciyek dîtiyê gerekî bişuxile. Di her derskê de

Vê demê yanî ez li gora vê demê dibêjim ne serê salê. Serê salê jî di stî du sed û pêncî dest pê dike bersiv. Ema di vê demê de gerikî nêzî heft sed heb pirsî îro karibe bersiv bike. Di rojekî de. Di rojekî de. Yanî şixula a ka aneka hingî ji dil wê dide îcab kirin. Belê rast e. Mamoste li ser saetan bernakin. Carê ez hinekî ne zordariyê hinekî otoriter li ser dikim ez ê bingeh lazim e. Mamoste mamoste Safê bas çend karek war mêze dike hêdiyê tu li xwe hişyar be. Dema ku zarok li min dinêre we tiştekî pir taybet ku ew ji navbera jiyana me derdikeve mamoste gotiye heta pirtûkê ji hijmarê pêncî û pêncî û şêşa bixebitim xelas dike ji oda xwe derdikeve Tê disekine, ez hinekî leysikê bileyzim, ya jî hinekî lay eşera êran re biaxifim, ya jî dibê hinekî telezonê temaşe dikim, dengê xwe nakim, nav çavê mêze dike, dibê heh, piyana bê jer dersa xwe bixebite. Dibê bêşe de ez ê çi bikim? Jer bêm çi? Dê ji xwe yan tiştekê Dersa xwe misal bikim. kiriye. Tamam, dersa xwe kiriye. Ev ya ji aliyê azmûnê de jî ez bersiv bikim, Belê, ji ew xwe, ew çêtir be. belê. Rastî. Di wê demê de em kengî bişuxlin. Saeta ku Sebî li dersê şixulîn û piştî wê ku harin em bêjin televîzyonê temaşe bikin, evê televîzyonê wê şixula wî dide ji bîr kirin. Belê. Dide ji bîr kirin. Heta ji meriva tê piştî şixulê, piştî şixulê Razan biravere. Ak dede tedê me got eya ambalaj dike melatonîn. Belê. Ji piştî şoxlê wedêke xew were e wî tiştêk ji re şoxl yek giş ji re dimîne. Dimîne, belê. Ema piştî şoxlê wedêke em bêjin ma ji temaşe kir yan jî fîlm temaşe kir e wê çaxê ewana di bîra wî de dimînin wê şoxla wî pirê wî li boşê diçe. Mamoste alternatîfek din heye ji kerema xwe û me re parve bikin? Ji razanê xeyrintir. Yani ji razanê xeyrintir tiştekî din e ku em wî derxînin derva an jî lê sitê. Berê derxin derve. Ha berê. Şixula wî em bêjin ewro ödeva wî çi ye? Bîst heb pirs in. Belê. Bîst heb pirs di çi qasî de çiqat dem digire em bêjin? Nîv saet. Belê. Çil û pênc deqe nîv saet. Pênc saetkê. Belê. Di dema we kengî dest pê dike akivnê bi hev re derbas bikin? Em bêjin saet hefta de. Xewa wî saet çi de ye? Saet deha de ye. Vê seviyê dixal dike. Ji hefta heta heşta bira û deve xwe çê neke, bira ji heşt û nîve heta neh û nîva çêke, wî nîv saetê da wî ha re diranê xwe furçe bike, ser çavê xwe bişo û tê kevin nav cihê xwe razê. Êvarê. êvarê. Yanî ew wê çaxê ew ê ji yan re bimîne. Belê. Ya em bi xeletî zanin. Em ser van seheta jî bi hev nakin. Serê sibê wekî ku em hişyar dibin ez zindî me. Ez ser xwe diaxifim. Min bi hev neewlene. Belê, belê. Min bi hev neewlene. Çima niha bi ewlene? Tu dibêjî ke ez wî bibim dîsa me ev xelat û ceza me berê xeber dabû ya. Min berê jê re dibêjin û hûn dibêjin tu Vî karê xwe bike ez ê te bibim filan derê ya jî ez ê ew ki bidim te. Tê werî karibî me re rûnê televîzyon temaşe bikî. Ti berê jê re dibêjî ti şer dixî holê. Wadê ti şer dixî holê ew jî ki neke vê neqlê ti pê deyî hew ewle dibî. Ti dibêjî eger ki ez bihêlim saet niha ya jî heşt û nîve Emberê derînê derve ev vê dawiyê ew wî karê xwe ew ê neke, Belê. wî karî ki neke jî ew ê îjarê li holê bimîne. Ji bo wî hewî te berê Rastî pê didî kirin ama tiştê xelat berê pê Ya da ew e. kirin ne. Belê. Sînora metin e bi Belê rastî. mamosteyê Evet. min walayi wext wisa zû derbas dibe. Lê ez vê pirsê pir miraq dikim. Bira herdevha zarok Çibe hedef ev pir muhîm e em behsa viya jî bikin mamoste Hedefa bes zarûka çawa diyar bike hedefa xwe. Hedefa zarûka pir cara karim ji we jî pirsim hedefa Asê. te ti ketî azmûnê ne wan Belê. hedefa te bêrê azmûnê çi bû? Min digot ez ê bibim doxtor. Hedefa te çi bû? Pêşkêşvan. Pêşkêşvan. Ê hedef Wadek em dipirsin, em jiyana xwe li Tirkiyê dikin. Ji ber ku em li Tirkiyê jiyan dikin, di her zarokî de heyalkî wiha heye, ne were? Tevî tevî. Dibêje ez ê mezin bibim, ez ê bibim doxtor, ez ê bibim mamoste. Biçûk bû, min jî wan digot bi rastî jî. Ew ya dil e, ew ya xwestin e. Lê hedef, lê hedef kerekî nigê hedefê Erdê bibîne. Ti wadê ke qala hedefê berî azmûnê ke ti berî ti bişuxlî. Ke ti bikî gerekî hedefa te ne doxtor û ya jî em bêjin kar bin. Gerekî hedefa te pirs sed û bîst heb li wir ê hene a azmûna pêşî de heye, sed û şêst heb jî a di doya de heye. Ez çend rastî çend heb pirsa te me wan pirsa gişî Rast çêbikim. Em bêjin ke tu ketî jarê ezmûnê, te sê sed puan stende. Ti hênakî jî dibêjî hedef am doktor ye. Ew demê hedefa min bikeve. Nebû? Nebû belê ka nebe. Hedef daxwaz cuda ye. Na, yanî hedef kengî tu bêjî doktorê, Kengê ki te piwanê xwe dîte di ser çar sed û şêstî de wê çaxê hêja rê te em tên dema dexandinê ya kar a. Wê çaxe tu karî wiya telafûz bikî lê ki tu nehatibî hêna ke wê dira berî azmûnê berî azmûnê tê bêjî Di saetê min hene sed û bîst pirsê min hene, hedefa min wî sed û bîst pirsî gişê rast bersiv bikim. Pêsit puan li pêşiya min e, hedefa min wî pêsit puanî e bistînim. Hedefa gişa ew be. Çîn kengî te puan stende, kengî te puan stende wê çaxê hî jarî dikarî kara bineqînî wan di hedefa te de ke